abusua definitely me yɛ aware and i presume sɛ ɛno a wote story a ɛkɔ so between uh, our sister honourable sarah adwoasafo na ɛno a pictures na na efloat on social media so no abusua na ɛni enyan paa menka nnada ɛno awia mu hɔ baabi And yɛhu sɛ pictures no ɛnfloati on social media about our sister Honourable Sarah Adwo Asafo sɛ yɛabɔ ne tuo nso wɔ Kwabenya mpɔtam hɔ baabi. Abusua story no ɛbaeɛ no, ei! Na ani yɛ nyan paa. Na story no ne kɔfa bae ɛne ne nkɔmmɔ no the way a ɛsi ɛrekɔ no nyinaa ne sɛ, Abusua, who becomes the leader of Kristo Asafo companies? Sarah Addo Asafo Onuabow ɛna afei ne nua kumaa Safo Kantanka Akofena saa na ntɔkwa no akɔ akɔyɛ who becomes the leader of Kantanka family Kristo Asafo Mission Kantanka Automobiles Kantanka Farms schools ne adeadeɛ wan Ɛna ɛba bɛyɛ leader a, ɛnam so na nnuro a ɛtotoɔ no abusua kɔ so. Na yɛbɛkyerɛ asɛm no mu akyerɛ wo na woate aseɛ ahu the way a nkɔmmɔ no si teɛ. Mɛsrɛ wo sɛ woajoine deɛ a, subscribe, like, share, na afei comment on our video. Mma wo werɛ mfi sɛ notification icon no, ayɛ a wobɛmia so de ato all sɛdeɛ ɛbɛyɛ a more times no content biara a ɛba so na yɛde ho nkɔmmɔ ba a, wobɛnya bi atie na woanya bi ahwɛ na woahu the way a nsɛm no ayɛ a na ɛsi kɔ so wɔ Ghana. Abusua, after the death of Apostle Engineer Kojo Sarfo after ne wuo akyi abusua nsɛnsɛm a asɔre wɔ abusua no mu na yɛde ba no wei yɛ abusua manso Daddy Lumba deɛ baeɛ abusua nyɛ yizo Daddy Lumba ne deɛ aba ama yɛn ho baabi a yɛmfa yɛn ti mfa Apostle Kojo Safo nso deɛ na sisi a me ne wo kasa yi aba abɛbom no, ɛnora na yɛhu sɛ video ɛna afei pictures a circulate on social media about Honourable Sarah Adwoa Safo ne car ɛna ɔne nkasa ne mu nankasa na car ne deɛ wohu the way a na etuo no asi abobom no a wobɛfeel sɛ bi a ɛyi Ghana military ana sogyasifoɔ bi na akɔ war ama yɛatoto tuo de abɔ kaa no mu. Wote mu sɛ etuo no deɛ wɔtoto bɔ kaa no mu paa te pɛwpɛwpɛwpɛw ɛna glass no nso bullet no bi wɔ hɔ a akɔ hɔ paa. Ne nyinaa ne sɛ na kaa no mu no Honourable Sarah Addo Asafo te kaa no mu ɛna sɛbe private securityfoɔ a ɛwɔ venue a yɛn sister no kɔpieeɛ no saa nsɛm no esi yɛ. Who becomes the leader of Kantanka family? Ma bɛyɛ story wei akyerɛ wo sɛ somewhere last year twenty six February twenty twenty five Honourable Sarah Ado Asafo yi yɛ ne si so as the leader of the Kantanka family. Saa mmerɛ no na ne papa a yɛfrɛ no Apostle Engineer Kosafo no na wɔntɔe sɛbi na papa mfiri mu Ɛno nti statement no mebɛkan kyerɛ wo in my previous video bi a mayɛ about this story ɛne sɛ Tama dwumadie no kɔɔ n'awieɛ awieɛ no ɛna Honourable Sarah Ado Asafoyi ɛkɔ postiiɛ ɛwɔ social media no so sɛ over the weekend I was honoured by my dad Apostle Doctor John McCarthy Kosafo and the leadership of Christ Church Mission as the leader of the Kantanka family

And Africa will continue to shine bright for us all. Ɛno nti na ɛkyerɛ sɛ somewhere last year yɛde Honourable Sarah Adwoasafo esi so as the leader of the Kantanka family. Previously, na ne nua kumaa a yɛfrɛ no Safo Akɔfenan abusua na wɔyɛ CEO de ma Kantanka group of companies. ɛno nti na wɔyɛ dɛ hɛ and successor to ne fada but nkɔmɔ a astarte ɛba ɛnora after sɛ asɛm no si ne sɛ prior to papa no bɛwu no ɔyii no ɛde no firi adeɛ so abusua nkɔmɔ no the way a akɔ akɔyɛ no ɛni ayɛ nyan ɛno nti ɛnora Deɛ nti a shooting incident no baeɛ ne sɛ, na dwumadie baako bi rekɔ so wɔ Kwabenya, Safua Kɔfenan, na yɛresi no adeɛ so as the leader of the Kristo Asafo Mission. Ɛno a na dwumadie no rekɔ so. Honourable Sarah Adasafo, na she was not present at the ceremony. Ɛno nti ɛm sɛ later Ɛnna ɔteeɛ sɛ dwumadie bi saa rekɔ so wɔ the private residence of Safo Akofena, ɛno nti saa deɛ a wakɔyɛ sista panin, ɔno nso bɛkɔ fie hɔ akɔhwɛ nea ɛrekɔ so wɔ hɔ. Abusua, report no the way a ɛsi baeɛ ne sɛ, after sɛ Honourable Sarah Safo kɔduu efie hɔ no, the private security people denied her entry into the house, ɛno nti ɛmaa ne bo fuiɛ paa, ɛmaa ne bo fuiɛ, na dwumadie no nso rekɔ so wɔ inside. Ɛno nti ɛmaa ne bo fuiɛ ɛma ɔ instructe ne driver no sɛ wɔnkɔ by force na wɔnwura dan no mu. Ɛno nti wohwɛ videos bi a aba a, gate a na ɛda efie no ano no, Sarah Safui de ne car no de bɔ gate no mu sɛ anka ɔpɛ ntɛm na wawura mu na dwumadie a ɛrekɔ so wɔ hɔ no, ɔno nso akɔ akɔhwɛ bi. Ɛno nti wei na the private security ɛna afei the military o sɛ national security fo a ne nua kumaa yɛfrɛ no Safa Kɔfenan wafa ɔmo yi they prevented the car from entering into the resident wate aseɛ ɛno ɛnam so ɛna etuo no ɛtotoeɛ sɛ pew pew pew pew pew luckily na baabi a Sarah ɛte no ɛhɔ na bullet no abusua ɛfofaa yɛ a pictures no ɛno a na wohu sɛ ɛba ɔ social media so sɛ yɛn sister no ne tiri mu ɛne n'afo ho nyinaa no ɛɛ sɛ tuo no bi aka ɛyɛ bullet no a wɔn de bobɔ glass no mu no na glass no bi atutu yɛ abusua nti wohu pictures a ɛno a ɛbaa yɛ a na ɛyɛ glass no from the bullet a the security people shot into the car no ɛna ɛkɔ ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ Charlie. Abusua, nsɛm no bi wɔ ha a, ani yɛ nyan o. Ne nyinaa no yɛ who becomes the leader, agyapadeɛ, agyapadeɛ ho asɛm. Of late, we've seen videos of uh, Honorable Sarah Safo ɛna afei ne nua nkuma a aka yi wɔn de invitations ɛkɔ ɛde ɛkɔma prominent people sɛ nyame yɛ adom a 30 July ne papa na yie no ɛba so ɛwɔ mpɔta Previously mebɛka kyerɛɛ wo sɛ yɛahyɛ date foforɔ by Safo Akofena sɛ Nyame yɛ adom a ɔno nso twenty fifth June no ayie no nso reba so wɔ Gomoa Mpɔta na kyerɛ sɛ abusua no mu no abusua manso wɔ mu Asafo Mission no ɛbi di ha ɛna ɛbi nso di ha sɛ wɔn anka wɔn adwene ammɔ mu na wɔn anyɛ baako a

sɛ wɔno na ɛbɛyɛ panin a wɔbɛdi Kristo asafo no so. Whilst last year, our sister honourable nso ano nso yɛde ne si adeɛ so as the leader. Abusua nti wote nkɔmmɔ no na wote the way a nneɛma ɛsi teɛ no a, ne nyinaa ne sɛ wana ɛna ɔbɛlidi asafo no, wan ɛna ɛbɛlidi companies no, wan ɛna ɛbɛyɛ in charge of agyapadeɛ a wɔn papa Apostle engineer Kristafo gyaeɛ de to hɔ so because of that you want to kill your sister? The securities cannot use their their their powers to shoot. What you say powers ni deɛ it will come from somewhere. Saa na nsɛm na kɔyɛ but yesterday the Ghana Police Service wɔn acted very swiftly. Asɛm no si yɛ na nkyɛ some hours ɛna ehu sɛ wɔn de statement ɛde aba. sɛ wɔn a wɔdii saa nsɛm no, shooting incident no, securityfo a na wɔyɛ in charge wɔ beae hɔ a wɔbɔ beae no ho ban no, yɛakɔ akɔdoa wɔn. Ntɛnura polisifoɔ no de statement bɛtoo mu sɛ, The Ghana Police Service has arrested six private security guards in connection with the shooting incident involving Honourable Sarah Adjosafo which occurred at Kwabenya yesterday on twenty first June twenty twenty six nti ɛbɛtɔ dwa sɛ security fo baako baako nsia yɛakɔ akɔtoa wɔn nyinaa no ɛwɔ the shooting incident a abusua ɛnora ɛkɔ so wotie after videos a ɛbaeɛ after sɛ yɛkɔ arrest nkurɔfoɔ no a na nkurɔfoɔ no si ahan sɛra safo no wɔn ano ɛyɛɛyɛ ɛnora a wokɔ mu a ɔde kaa no ɛbɛbɔ gate no mu ne adeadeɛ a ɔde kaa nkurɔfoɔ no sɛ ɔma no kwan ɛna ɔde kaa no bɔ gate no mu but nka mo ma no kwan into into the into the house a sanka ɔnfa kaa no ɛmmɔ gate no mu She wanted to see what was going on inside the house. Sɛ mo sɛ mo de ne mo de ne nua no esi adeɛ so a, wɔn na yɛ panin. Ɛwɔ sɛ ɔno nso onya invite na ɔba program no bi. Abusua invite no ɛkɔ yɛ anaasɛ ankɔ. After sɛ the Ghana Police Service ɛde statement de baayɛ pɛ, ɛna Kristo Asafo Mission nso de statement kɛseɛ paa nso ɛbɛtoo mu sɛ report a ɛkɔ on social media so sɛ an nua no abu ne to ne adeade nyinaa no saa nsɛm no nyinaa no ɛnyɛ nokorɛ nnɛ. ɛnyɛ nokorɛ tena ɛno nti honourable Sarah Safo mom na ɛforce ne way into the house ɛna ankɔ ba so a security foɔ no nso ɛfa ya nti abusua story no nyinaa meka no nyinaa no ɛyɛ who becomes the leader of Christo Asafo another Kantanka group of companies agyapadeɛ agyapadeɛ agyapadeɛ nti na wɔn ko mate videos bi ɛna mehu videos bi of Osibɔ the Zara man ɔno nso ɔka n'adwene ɛde kyerɛ abusua no Wate aseɛ? Ɔreka n'adwene de kyerɛ abusua no. Asɛm no deɛ, ɛkura polisifoɔ. Investigations rekɔ so, nti yɛntumi nka no bebree. Nyame yɛ adom, yɛbɛkɔ so adi asɛm no akyi. Nkɔmmɔ no, the way a ɛbɛsi akɔ biara no, yɛde amu nsɛm bɛbrɛ wo na woate aseɛ, woahu the way a nkɔmmɔ no si teɛ. Nti ɛnnora, sɛ woteeɛ sɛ shootings bi akɔ so wɔ Kwabenya Na yɛn sister Honourable Sarah Adasafo nso bɔɔ mu a ɛyɛ ampa. Ɛno a mehu MPs bi nso a wɔakɔpue mu wɔ Yɛboa Hospital a wɔde wɔn kɔ no anaasɛ wɔkɔboa na sister no ne biribiara nso atumi akɔ so kamakama nso atumi de ama no. Mɛsrɛ sɛ wobɛ subscribe, alike, ashare videos no bi na afei woacommente wɔ yɛn stories no so. I will come again with more